Tfajla, nista' niġi għandek u tgħidli. Le, ma tistax tiġi għandi. Ma tista' tiġi għandi għal xejn minn dak, sewwa, għax jiena dak li jiena pprattikajt u dak li jiena tgħallimt, nista' ngħidlek kategorikament li nżommu għalija. Tajjeb, ma nagħmilx dawn l-affarijiet u qatt mhu se jsiru. Jekk tistax tagħmel dawn l-affarijiet li inti qed tgħid, mela r-risposta tiegħi trid tkun iva, eħe tista' għax inti the laws of magic is to instigate change, Sewwa. And you can instigate change through will. Mela, inti daw l-affarijiet iktar minn tipprattikat u iktar minn tilħaqt livell għoli. Hmm. Fil-maġija tista' tagħmel ħafna affarijiet minn dawn. Biss nerġa' ngħidlek, dawn l-affarijiet mhumiex xi ħaġa li jiena nidħol fiha jew inkella niġi approached by Tom Dick Correr jiġi l-isma' milli jekk għamil jekk, dawn l-affarijiet ma nagħmilhomx. Sewa. It doesn't happen. Dak li studjajt, studjajtu għalija. Hemm ħafna minn dak li studjajt li ma nistax nirrivela u hija taħt qot li ma nistax nirrivela. Infatt il-kitba tiegħi hemm xi 230 lezzjoni l ġurnata miktuba li huma free for the public, isibuhom fuq Facebook, isibuhom fuq il-sit tiegħi. Jasta jaqrom kulħadd, jifhimhom kulħadd U meta nikteb, noqgħod attent li dak li qed inpoġġi jien fil-pubbliku ma jkunx ta' deteriment għal ħadd, li huwa istruttiv, informattiv imma fl-istess ħin responsabbli, li hija importanti ħafna. Sewwa? Sewwa. Għax inkella inti kif qed naf jekk taqbad xi ħaġa u titfaħħa fuq l-internet li hija available għal kulħadd. Mhm. U m'intix qed timxi b'mod responsabbli, Ma tistax ikollok u m'għandek l-ebda idea ta' se jagħmel it-tali jew it-tali b'dik l-informazzjoni. Mhm. Allura trid toqgħod ħafna attent. U kif qed ngħidlek hemm ċertu affarijiet u ħafna mill-affarijiet li huma aktar avvanzati li jiena qiegħed taħt qod li ma nistax jiena noħroġhom minn pubblikom. Allura meta tara l-lezzjonijiet kollha, l-230 hemm parti minnhom fuq ideoloġija Luċiferjana, parti minnhom fuq maġija, parti minnhom li immissu is-suġġetti ta' nekromanzija, ta' demonology. Però inti l-maġija li tagħmel li tagħmel inti fil-privatezza jew jew hija maġija li tagħmlu fi gruppi ta' nies li għandhom il-permess jagħmluha din il-maġija. Meta inti qed tidħol fuq il-lat maġiku u qegħdin nerġgħu ngħidu li hemm distinzjoni bejn il-maġija jew l-istudju eżoteriku kif ukoll okkulti mhm. minn dak li huwa Luċiferjan. Ma nħaltux waħda ma. Yes, yes, yes, eħle, eh, eħle, Għax inkella n-nies jibdew jaħsbu li dawn l-affarijiet huma parti, part and parcel mill-mitwemmin jew inkella eh, Il-maġija li tagħmel inti. Saqsi ħaġa. Eh, iva. Mela, meta ngħidu maġija, għax meta tgħid maġija timmaġina Lord of the Rings, Femt, meta tajt maġija. Harry Potter.
Inti tittifem, occult sciences. So, l-aħjar mod kif tista. L-ewwel intervent fuq il-mikrofon tal-Waze, moment storiku għalina. Ġiet tani daqqa ta' minn kep ta' fani fil-ġemp. Huwa studju okkult. L-istudju okkult huwa differenti minn dak li inti tgħid hemmhekk. Ovvjament in-nies għandek raġun, in-nies jistgħu jifmu ehm, affarijiet li huwa dak li aħna ngħidulu entertainment magic. Sewa, hmm. dak mhuwiex entertainment magic, għandek nitkellmu fuq maġija li huwa studju ta' ehm, tal-okkult fejn hemm ħafna diversi tipi ta' suġġetti li inti tista' tidħol fihom.

in, in broad have, categories. Eżatt, have ma sanetlu fija, um, what can you change realistically with magic and if you have studied magic at length and it takes years and years and years dawn nis li jasbu li ħajabdu ktib jew ħajmor fuq YouTube jew ħajqraw lezzjoni minn tiegħi jew whatever u ħajkunu saru magicians u ħajibdew jagħmlu affarijiet ta' barra minn hawn. Mhm. Dik naħja minn rasek dak kull ħaġa li tagħmel requires years of practice.

And if someone is adept, someone verament qiegħed huwa prattikat f'livell għoli ta' maġija, jista' jagħmel changes within you. Hmm. Sawa, ma nistax nidħolok fid-dettal ta' kif nispjegahom lok dawn. Okay.
Li ma frekwenza rrit nuża biex ġon ma jibqax isabbat fuq il-mejda? Naħseb eh, eh, frekwenza impossibbli ma
Għalli, diġa għallek, ma you can't, you can't, eh, you can't buy it, le, ma jistax iġħad fuq eku jitik. Minna eh, ħati għaj, le, għafimni, eh, jina ktibt u għanka ħriġ videos fuq daw l-affarijiet fejn bnidem għandu jkun ħafna attent, għaxaw ħafna xar li tinżaw ħafna nis li għodu jgħidu li jafu ħafna affarijiet, jgħaraw l-ek xorti, jgħamlu ħafna affarijiet u inti tmur biex taqla lira, inti tbazbar, un bat tmur it-tijat tali u jgħidlek ABCD, U tibqa dejjem inti tħallas and you are conditioned by what they're telling you. Jina daw l-affarijiet ma jeżistux, we don't do these kind of things. Sawa, l-affarijiet li huma prattikati. It's not for commercial benefits, absolutely not. So what is the benefit of The benefit is to, to further your study, to learn yourself, to be able to um, advance li huwa importanti. In what ways mm -hmm. has your uh, Luciferian

Right? Right. Biex ma nistax nidħollok iktar fid-dettal minn hekk, għax inkella ikolli nispjegalek iktar fid-dettal l-affarijiet li jsiru f'dak il-ħadan. Mex għalfej,
that perspective of, of, on life. But it changes your perspective on life, the way, the way you view things, mm. and to understand that you need to remain positive under all circumstances. Mm. Because you can, at the end of the day, implement change. Mm-hmm. And that is very powerful. Mm-hmm.
Again, nara ħafna overlap fil-Kristjanizmu kif ħadnu jien. U dik il- ehm, dik il-view u mm-hmm. dik il-viewpoint. How did it improve? You're talking about remaining you know, equanimity under duress, right. if, that, if I'm mm-hmm.
understanding correctly, yes. li huma prinċipji li eh, naħseb naqblu mumiex biss ġejjin mill-dinja tal-okkult, ma huma prinċipji li ħadmuhom li ħadnuhom anka ħafna mill-eroj tal-istorja, tipo eh, daw il-Brave Hearts, il-Robin Hoods, naħseb kollha kellhom speċa din ir-relazzjoni ma' l-istress, I think they, they all had this This kind of uh, fuck, this is confusing. It is. Eh, ifimni.
Eh, eh, u confusing because we can't go into the, the, the heart of it. Għan ispiegalek mela
naqra on the periphery biex forsi tifimni aħjar. Meta inti għandek bniedem li jistudja l-maġija, sawa, Dan hemm various things, various items, tools, bħal huma siġilli huma affarijietek li inti s-siġilli pereżempju l-ewwel ikollok set ta' siġilli li huma hemm li jeżistu u kif inti tibda tavvanza tibda tikkrea siġilli tiegħek. Dawk is-siġilli inti ittihom l-enerġija bir-ritwal li għandek tagħmel u mbagħad tużhom biex affini ta' dak li tixtieq inti isir. Mhm. Issa, L-istess ħaġa fuq affarijiet oħra fil-realm maġiku, sewwa. Hemm ħafna affarijiet li inti tista' titgħallem li jistgħu jikkontribwixxu li inti jkollok ħajja aħjar, ħajja aħjar kemm mill-lat ta' mod kif taħseb, kif ukoll mil-lat ta' kif inti tikkontrolla l-enerġija tiegħek li hija importanti ħafna, ta' kif tirrispondi għal sitwazzjonijiet li jinqalgħulek on a day-to-day basis. Sawa? Jiġifieri hi tgħinek issa da bħal f'kollox fid-dinja hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin. Hemm min jitgħallem din u juża għal fini ħżiena mhm. u hemm min jitgħallem din u juża għal fini tajbin. Mhm. Ħaġa li dejjem jiena Sostnejt u dejjem għadt hi u sabiżna ovvjament fuq il-topic tal-maġija li ma jeżistix maġija sewda u maġija bajda li inti l-maġija jkollha l-istess, l-istudju huwa l-istess. Huwa mm. l-intent tal-individwal li jagħmel dik il-ħaġa tajba u ħażina li tija il-color connotation. Qed tifhem? Ġifieri jekk inti l-intenzjoni tiegħek hija tajba, inti xużajt biex dik l-intenzjoni tajba seħħet ma jfissirx li inti użajt xi ħaġa hekk jew xi ħaġa hekk tajta color connotation. Għax li l-intenzjoni xi xtaq tagħmel bidel lorda. Kienet tajba.
Jekk is-sikkina rrid xtaq tal-ħobs biha jew taqta' xi ħadd jew tkanxar xi ħadd mhux is-sikkina, biex is-sikkina hija lorda. Eżattament. Mela,